Shwmae sut dach chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dwi'n eisiau i drafod anglyn ar strwythur o'r cefndrefn fel neu'r yr strwythur o'r pygellau pan ydyn ni'n yn datblygu yr cod ar gyfer yr iaith organigo oherwydd mae'r hyn yn agwedd o'r iaith sydd yn hynod o bwysig achos mae'r hon yn iaith sydd yn weddol newydd. Yn sicr, mae'n hyn iaith sydd ymhlith y rheinydd mwyaf newydd ar gael heddiw, felly mae'n hyn cymryd mantais o'r datblygiadau yn bellach hyd yn nawr ar yr pryd weithiau er enghraifft neu yn y cwmwl hefyd ac ati. Felly, oherwydd hyn, mae gyda hi rheoliau gyfyng ynglŷn â'r pyllylleu neu'r strwythur o byllylleu lle rydyn yn gallu datblygu y cod, achos pan rydyn yn defnyddio yr adnoddau neu'r yr cadwrfedd yn y cwmwl, sef yn y rhyngrwyd, mae gyda nhw yr cyfeiriadau penodedig. Felly, os os ydym mynd i lawrlwytho y pecynnau a'r cortaddiad oddi wrth y rhyngwrit neu'r cwmwl, mae'n angenrhaid ar gyfer yr amcan lle ar yr cyfrifiadur leol i adlewyrchu y cyfeiriad o'r lleoliad ar gyfer yr adnoddau neu'r cadwrfeydd hyn ar y rhyngwrit. ac hefyd pan ydyn ni'n yym datblygu y cod ar ein cyfrifiadur lleol, mae angen y strwythur neu'r y cyfeiriad o'r bregyllau i adlewyrchu yr amcanle ar y rhyngrwyd neu'r yr cwmwl, sef mae angen y strwythur o'r pregell yn adlewyrchu yr cyfeiriad o'r amcanleu ar y cwmwl lle yr ydyn yn gallu uwchlwytho ac wedyn dosbarthu neu cyfrannu y cod neu deuolion neu'r yr hwythradwyolion os nad ydy, os yr ydyn yn gallu llawrlwytho yr cod neu'r yr deuolion ac wedyn os ydyn yn gallu ei gosod yn unrhyw le heb unrhyw fath o egwyddor neu safon yn yr lleoliadau o'r deuolion neu'r yr rhaglennau ac os ydyn yn gallu datblygu unrhyw le ydyn yn eisiau ar y cyfrifiadur pan ydyn yn eisiau i ddeall lle y dylen nhw yn cael eu uwchlwytho neu lle y dylem ni yn gallu canfod nhw ar y rhyngrwyd, fe fyddai yr gorchwyl hwn yn hynod o anodd, neu dyryslyd. Felly, mae'n hollbwysig i gadw yr holl strwythurau o'r bregyllau o datblygiad yn drefnus ac yn adlewyrchedig o'r cyfeiriadau terfynol a'r rhyngrwyd o'r adnoddau hyn, sef y cod taliad ac hefyd yr deuolion neu'r hywyddradwyolion. Felly, os ydyn ni'n yn datblygu yn yr amgylchiad o'r gwrthydydd gefndrefn Linux, mae'r ystadegau cartref, yr lleoliad lle yr ydyn yn dechreu, sef pan yr ydyn yn llofnodi i mewn yn y cefndrefn, yr ydyn yn cyrraedd yn gyntaf yn y pregell cartref, sef fan yma, yr pregell sydd yn cael ei cynrychioli gyda'r arwyddnod y tilde, Wedyn, pan ydyn ni'n yn datblygu yn yr iaith go, oddi wrth y pregell cartref, mae'r er is pregell go ac o yn hynod o bwysig. Felly os ydyn ni'n yn borlio yna fe na'r, nid ydy yn bodoli ar y foment, felly mae'n hynod o bwysig, os nad i ei yn bodoli, mae'n angen i creu hi fel hyn. A wedyn, union yno fe, pan ydyn ni'n yn eisiau i datblygu ein cod taddiad, mae angen i datblygu nhw imiwn yn dan yr ispegell SREC, sydd yn cynrychioli y gair Saesnig ar gyfer tarddiad. Felly os ydyn ni'n yn mynd arno fe nawr, nid ydy e'n bodoli, felly mae angen i ni i creu fel hyn. Ac wedyn i mynd arno fe fel hyn. Felly, fan yma, mae'r y lleoliad hwn ar y brig o'r cyfeiriadau ar gyfer yr lleoliadau ar gyfer yr pgellau lle ydyn ni'n yn datblygu y cod tarddiad. Er enghraifft, os ydyn ni eisiau yn y diwedd yn uwchlwytho i rhyw cadw far ar y rhyngrwyd, fel er enghraifft GitHub, a phan ydyn ni yn cyfrannu y cod ac wedyn pan rhywun yn llawrytho y cod ac wedyn yn mewnforio y cod immwn yn eu cod nhw, mae nhw yn defnyddio yr er enghraifft y datganiad i for mewnforio fel hyn, i mewnforio ac wedyn yr cyferiad o'r adnodd sef er enghraifft GitHub. dot com ac wedyn blaen slaes ac wedyn yr enw'r o dablagwyr er enghraifft rhywbeth fel dablagwr enw 1 ac wedyn yr enw'r o pecyn rhywbeth fel pecyn enw 1 fel hwn felly os ydyn ni'n

Datblygwr enw un, datblygw-, blainslides pecyn enw un, nid ydy'r y cyfyngiad hwn yn bodoli union yn y feddygfedd yn y iaith go, ond mae'r hwn yr arferiad argymhellwyd, achos os ydyn eisiau i, er enghraifft, lawrlwytho rhyw fath o'r pecyn oddi wrth y rhyngrwyd, er enghraifft oddi wrth GitHub, ac rydyn ni'n yn defnyddio y cyfeiriad yn yr hyfrifiadugaeth fel hon, fe fydd y feddalwedd go yn hunan-symudol neu yn amwach yn ei mewn-sefydlu i mewn yn yr strwythur penodedig yn ddilyn yr strwythur o'r pregell sydd yn adlewyrchu y cyfeiriad ac mae'r hwn yn cadw yr holl peth yn trefnus. Ac hefyd, nid oes angen rhaid inni i ddefnyddio y cadwrfa ar y rhyngrwyd, fel GitHub neu GitLab neu beth bynnag, rydyn ni'n gallu defnyddio ein gwefan ein hunain. Er, er enghraifft, os mae gyda ni rhyw fath o gwefan gyda'r uh, cyferiad fel uh, fy ngwefan 1.com, Ac wedyn, os ydyn ni'n rhyw fath o is-lygell, fel er enghraifft gyda'r enw deuolion 1, ac yno fe, mae rhyw fath o'r pecyn gyda'r enw fy mecyn 1, felly rydyn ni'n gallu defnyddio hyn hefyd, os nad ydy rhyw fath o'r is-pregell o dan yr pregell uchaf neu pregell cartref o'r wefan, er enghraifft os ydy'r yr pecyn yn uniongyrchol union yn y pregell cartref ar gyfer fy ngwefan un, felly a rydyn ni'n gallu defnyddio rhyw fath o cyfeiriad fel hyn. Neu, os nad ydym ni yn eisiau i gyfrannu ein meddwedd o gwbl, neu ein cod cadair o gwbl, os ydym eisiau ddim ond i datblygu y cod ac wedyn i gydbynteru fe i mewn yn y deiolyn, rydyn yn gallu creu rhyw fath o bregell fel hyn, gyda'r yr enw fy mregell. Ac wedyn rydyn ni'n gallu datblygu yr pecyn gyda'r enw fy mecyn in o dan yr pregell gyda'r enw fy mregell in, ond os ydyn ni'n eisiau i ddefnyddio y gorchymyn go gyda'r dewisiad i fewn sefydlu neu yn y Saesneg install,

Ac wedyn, pan ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn go, go mewn sefydlu yn y Saesneg, sef go install, fe fydd yr meddalwedd yn ei mewn sefydlu i mewn o dan yr is-pigell go, o dan yr cartref pigell, ac fe fydd yr enw o'r is-pigell o dan y pigell go, pkeg, ar gyfer y gair Saesneg package, ac wedyn o dan yna fe, mae yr is-pegell gyda'r fath o'r gweithrededd cefndrefn, er enghraifft Linux, neu Windows neu beth bynnag, ac o dan yna fe, fe fydd yr brig o'r holl strwythur o bygellau sydd yn adlewyrchu'r yr strwythur o bygellau o dan yr pygell go blaen sleis SREC. Felly, nid oes angen rhaid inni i ddilyn yr egwyddor hwn, ond os ydyn ni'n mynd neu yn eisiau i ddefnyddio yr offerynnau Cywysiedig gyda'r feddywedd neu'r iaith raglenni go, mae'n un syniad da i ddilyn yr egwyddorion hyn yn y bydgellau lle rydyn ni'n yn datblygu y cod tarddiad. Felly, i arddangos sut rydyn ni'n gallu datblygu y pecynnu ac yn eu ailddefnyddio nhw yn y pecynnu eraill ac wedyn yn yr rhaglenni eraill, a rydyn yn gallu creu rhyw fath o gyfeiriad rhyngrwyd ffug, fel er enghraifft gwefan 1 dot com, ac wedyn rydyn yn gallu creu rhyw fath o is pregell gyda'r enw offer 1, ac wedyn i mewn yn y fe, rydyn yn gallu creu uh, pecyn ni gyda'r enw fel pecyn un fel hyn. Felly, dyma'r yr datganiad i mewnforio yr pecyn. Felly, os ydyn ni'n eisiau i datblygu y pecyn fan yma, mae angen i ni i creu yr pegellau perthnasol o dan yr pegell go blaen slaes SREC fel hyn. yn gyntaf ar picell gwefan1.com ac wedyn yno fe uh, is picell offer 1 ac wedyn yno fe yr uh, is picell ar gyfer y pecyn sef pecyn 1, ac wedyn yno fe, rydyn ni'n yn gallu creu ein pecyn cyntaf fel hyn. Nid oes angen rhaid i ni i galw Yr enw'r ok fel cod-dyddiad, yr un peth fel yr enw o pecyn. Er enghraifft, rydyn yn gallu creu y ffeil cod-dyddiad gyda'r enw pecyn un a dot go, fel hyn, ond mae'n angen rhaid i ni, yn y datganiad o'r pecyn, i enwi yr enw'r o'r pecyn gyda'r ei enw gywir, fel hyn, pecyn un, Ac wedyn, bydd hyn yn gallu mewnforio y llyfrgell fel yr fformat neu ddygredaeth, ac wedyn rydyn ni'n yn gallu creu y ffwythiant ar gyfer y pecyn un, fel er enghraifft gwneud hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n yn gallu allbynnu rhyw fath o gwybodaeth fel hyn. Mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn un a.go fel hyn. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffael ac wedyn yn ymadael, nawr os ydyn ni eisiau i fynd i unrhyw le arall, er enghraifft i'r is-bregell o dan y bregell cartref gyda'r enw Dysgu Go. Ac wedyn os ydyn ni'n creu rhyw fath o cod taddiad fel prawf 1.go ac wedyn mae'r hyn yr fel dechreuad ar gyfer y cymwysiad neu yr ewythr deiolun. Felly mae'r hyn y pecyn prif ac wedyn yr ydyn yn eisiau i mewnforio oddi wrth yr gwefan 1.com ac wedyn yr offer 1 ac wedyn y pecyn 1 ac wedyn union yn yr ffwythiant dechreuedig ar gyfer yr cymwysiad hwn, mae angen i ni i galw ar yr ffwythiant oddi wrth y pecyn 1 gyda'r enw gwneud hyn, fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn y cyda ffael ac yn ymadael, ac nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg fe, fel hyn, A dyna ni, mae'n ein gweithio. Nawr, os mae gyda ni rhyw fath o cadw fach ar yr wefan GitHub ac rydyn ni'n eisiau i dyblygu rhyw fath o becyn sydd rydyn ni'n eisiau i osod i mewn yn yr wefan GitHub, er enghraifft, os ydyn yn gyntaf yn creu yr is-bregell o GitHub, dot com o dan yr go blaenslais SREC fel hyn ac wedyn o dan yr isbregell github.com os mae gyda ni rhyw fath o cyfrif ar y wefan gyda'r er enw er enghraifft defnyddiwr 1 felly os ydyn ni'n yn creu yr isbregell Ac wedyn yno fe rydyn ni'n gallu datblygu rhyw fath o pecyn gyda'r yr enw pecyn 2 Ac wedyn, os ydyn yn creu, er enghraifft, rhyw fath o fel codaddiad gyda'r enw, er enghraifft,

mewnforio yr llyfrgelloedd angenrheidiol yn yr achos hwn. Mae'r hwn yn FMT neu ffurfiodaeth ac wedyn mae gyda ni i osod rhyw fath o'r ffwthiant a rydyn mynd i defnyddio yr un enw fel o blaen sef gwneud hyn i cadw bethau yn syml. Ac wedyn, i mewn arno fe, yr rydym yn gallu allfynnu rhyw fath o neges fel mae'r hyn oddi wrth y ffeil pecyn ddoe ffeil.go Ac hefyd, yr hyn yn gallu mewnforio yr pecyn o blaen, sef y pecyn 1 oddi wrth y gwefan 1.com blaen slaes offer 1 blaen slaes pecyn 1 ac wedyn oddi wrth pecyn 1 Rydyn yn gallu galw ar y ffwythiant gyda'r yr un enw, sef gwneud hyn. Fel hyn. Nawr, os ydyn yn, yn acu byffel ac yn ymadael, ac wedyn os ydyn yn, yn dachwelyd i'r is plegell oddi wrth y uh, plegell catref gyda'r enw dysgu go ac wedyn os ydyn nhw'r yn golygu yr ffael prawf 1.go ac nawr yn ytrach na galw ar yr pecyn 1 ydyn ni'n yn galw ar yr Pecyn dau sydd yn ei lewlyd i mewn yn y cyfrif ffug ar y wefan GitHub gyda'r enw defnyddiwr un. Felly nawr, os rydyn yn galw ar y ffwthiant gwneud hyn oddi wrth y pecyn dau, ac yn ailrhedeg y gorchymyn i redeg y prawf 1.go, sef go gwag le, rhedeg yn y Saesneg, gwag le, prawf 1.go. A dyna ni. Mae'r y gyntaf llinell sydd yn dweud mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go oddi wrth yr Pecyn cyntaf, sef oddi wrth y gwefan un dot com, blaen slaes offer un, blaen slaes pecyn un, ac mae'r yr ail llinell sydd yn dweud mae'r hyn oddi wrth y ffael pecyn doi file dot go, oddi wrth yr pecyn doi yn yr islygell github dot com, blaen slaes defnyddiwr un, blaen slaes pecyn doi. nawr yn hytrach na defnyddio rhyw fath o gyfeiriad ar y rhyngrwyd os ydyn ni'n eisiau dim ond i cadw yr holl chortadau ar gyfer y pecyn i mewn yn yr cyfrifiadur lleol os ydyn yn dychwelyd i'r pregell go blaenllaws SREC fel hyn Rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o bregell gyda'r enw fel lleol bregell 1 ac o dan y fe rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o pecell ar gyfer y pecyn gyda'r enw fel pecyn 3 Ac wedyn yn y fe, rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o'r fel cortadiad gyda'r enw fel pecyn 3 prif. Dot go fel hyn. Ac unwaith eto mae angen rhaid i ni i enwi y pecyn perthnasol gyda'r enw cywir, sef pecyn 3, ac wedyn rydyn ni'n gallu mewnforio y pecyn blaenorol, sef oddi wrth yr cyfrif ffug ar y GitHub, sef github dot com blaen slaes ac wedyn defnyddiwr 1 ac wedyn gyda'r enw pecyn 2 ac wedyn i mewn arno fe i cadw bethau yn syml a rydyn yn gallu creu offythiant gyda'r yr un enw fel o blaen, gwneud hyn, ac wedyn, oddi wrth pecyn 2, rydyn yn gallu galw ar offythiant gyda'r yr un enw, sef gwneud hyn. Na, os rydyn yn acib y ffeil ac ymadael, ac nawr, os rydyn dacwelyd i'r pregell dysgu go, fel hyn, ac wedyn, Unwaith eto, os yr hyn yn golygu yr un ffeil cortladdiad, prawf 1.go, nawr yn hytrach na mewnforio yr pecyn 2, yr hyn yn mewnforio yr pecyn 3 sydd o dan yr plyges. o dan y goban Slides SREC gyda'r enw lleol Plegell 1 pecyn 3 ac nawr os ydych chi'n yn newid a'r pecyn 2 i pecyn 3 fel hyn, ac wedyn yn achub ac wedyn ymadael, ac wedyn unwaith eto yn rhedeg gorchymyn i Go, gwacle, rhedeg, gwacle ac wedyn prawf 1.go. Felly, ar y sgrin, oherwydd mae'r y pecyn 3 yn galw ar y pecyn 2, mae gyda ni y gyntaf linell, mae'r hyn yn ei alwyd oedd wrth pecyn 1 a.go, oedd wrth y pecyn 1 oedd yn ei alw oddi wrth y pecendau ac mae'r yr ail llinell, mae'r hyn oddi wrth y ffeil pecendau ffeil dot go, yn uniongyrchol oddi wrth y pecendau sydd yn ei alwyd oddi wrth y pecyn tri. Felly nawr os rydyn yn dychwelyd i'r pecyn tri, ac unwaith eto yn golygu yr ffeil pecyn 3 prif dot go ac wedyn nawr os rydyn yn, yn mewnforio y llyfrgell ar gyfer y ffurfiodaeth FMT format ac nawr os rydyn yn allbrynu neges ychwanegol Fel er enghraifft, mae'r hyn oddi wrth y ffael pecyn tri prif dot go ac os ydyn yn agib ac amydal ac yn dychwelyd i'r dysgu go Nawr os yr ni unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn o'r blaen, go rhedeg prawf 1.go. Nawr mae gyda ni yr tair llinell, mae'r uh, trydydd llinell, mae'r hyn oddi wrth yr ffael pecyn 3 prif.go yn uniongyrchol oddi wrth yr ffael pecyn 3 prif.go. Mae'r er ddwy llinell yn uchod, oddi wrth y pecyn ddoe, mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go ac mae'r hyn oddi wrth y ffeil pecyn ddoe ffeil.go. Ond mae'r y gyntaf llinell, mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth y pecyn 1.go oddi wrth yr pecyn 1, sydd yn ei alwyd oddi wrth y pecyn ddoe. Felly mae'r yr ffael prawf 1.go dim ond yn galw ar yr 1 Llyfrgell neu pecyn, sef pecyn tri, ac mae'r yr pecyn tri dim ond yn galw ar yr un llyfrgell neu pecyn, pecyn doi, ac mae'r y pecyn doi dim ond galw ar yr un pecyn, sef pecyn un, ond mae'r yr tair llinell i gyd yn cael ei arddangos ar y sgrin. Felly, fan yma, os ydyn ni'n eisiau i al-alw, ar yr pecynnau, un a ddau oddi wrth yr ffeil cod taddiad prawf 1.go, yr hyn yn gallu gwneud hyn hefyd, er enghraifft, os yr hyn nawr yn golygu yr ffeil prawf 1.go ac yn mewnforio pecyn 1 a pecyn 2, ac wedyn yn galw ar y rhwthiant gwneud hyn oddi wrth y dou ohonynt, yn ychwanegol i'r pecyn tri, ac wedyn, os yr naw yn y cyberffael, ac yn ymadael, ac unwaith eto yn awrhedeg yr un gorchymyn, go rhedeg prawf un dot go. A dyna ni. Y mae'r yr cyntaf llinell sydd yn dweud mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1A.go, oddi wrth yr pecyn 1 galwyd oddi wrth yr prawf 1.go, mae'r er, dweud necyn nesaf, mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1.go, ac hefyd mae'r hyn oddi wrth y ffal pecyn 2 ffel.go yn ei alwyd Oddi wrth y pecyn dau, galwyd oddi wrth y prawf un datgo, ac mae'r yr tair llinell olaf yn cael eu galwyd oddi wrth y pecyn tri, galwyd oddi wrth y prawf un datgo. Nawr, os ydyn ni'n yn dychwelyd i'r pregell go blind slice SREC fel hyn, ac nawr os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn Coeden yn Saesneg, fel hyn. Felly, mae'r hwn yn arddangos yr holl strwythur o'r thri phecyn, sef pecyn 1, pecyn 2 a phecyn 3. A dyma'r sut i datblygu ac i ailddefnyddio y pecynnau yn yr iaith raglenni Go o dan yr pregell, sef Go blaenslaes SREG. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, tan y tro nesaf, cadwch saff a hwyl!